Croeso nôl i'r shed, a rysait bach sawrus sydd gyda fi ar eich cyfer chi pan yma, ond bisgedi sawrus sydd tipyn bach yn anghyffredin falle, ond meddyliwch amdano nhw fel rhyw fath o fisgedi caws, y cheese biscuits traddodiadol. A maen nhw mor rhwydd i wneud, a dim ond tri neu falle pedwar gwahanol peth sydd angen. So mae tua 140 gram gyda fi o flawd plaen fanna, a wedyn mae eisiau tua 110 o fenyn neu margarine. So mae tipyn o fenyn i cymharu â blawd, a ni jyst yn rhwbo rhain gyda'i gilydd. So fi'n mynd i ddefnyddio un o'r rhain, os na chi wedi gweld un o'r rhain o'r blaen, meddyliwch amdano fe fel rhyw fath o wisg fach, a na gyd mae'n wneud yw gwasgu y menyn mewn i'r blawd, fel hyn, a mae e yn rhwbo'r menyn mewn, os chi'n cadw fynd fel hyn, weithiau mae eisiau clyrio yr menyn o fanna. So dyna ni, mae'n dechrau dod at ei gilydd nawr. A wedyn miwn ar dilo, falle reit ar y diwedd, jyst i rwbo'r menyn miwn i'r blawd. So chi moyn gwasgu rhy galed gyda llaw, cadwch yn ysgafn, oherwydd bod cymaint o fenyn, gallai hwn i fynd yn belen o does heb unrhyw ymdrech o gwbl. Okay, so cadw fe'n ysgafn, cadw codi a chwilio am y blawd yn y gwylod a rhwbo fe miwn. So dyna ni, so mae hwnna'n disgwyl fel briwsio'n bara. Wedyn mae gyda ni tua 100 gram o, o gaws. Nawr mae hwn yn gyfuniad o gaws uh, cheddar ac o parmesan. Mae gyda fi rhai fan hyn. A mae hwn yn reseit dda o ddefnyddio gweddillion caws lan. So gwedwch bod ydych chi tamed o hyn a tamed o'r llall. Dim ots pa gaws yw e. Just gratwch e gyda'i gilydd. Ond mae hwn yn disgwyl fel parmesan, ond darn o cheddar yw hwn wedi sychu. Mae caws caled, credwch neu beidio, cheddar caled sydd falle tymyn bach yn hen, yn well i'r ryseit ma na, na cheddar fresh. A dyma ni jyst yn cyfuno'r cyfan fel yna. A wedyn, fi'n mynd i ddod i bach o parsley fresh mewn. A fi jyst yn neud siwr bod y cyfan wedi cymysgu fel hyn yn dda. Os ych chi moyn, dwch chi ychwanegu tymed bach o halen, a dwch chi ychwanegu tymed bach o bybur du, neu pybur gwyn. Dwch chi hyd yn ychwanegu chili, neu unrhyw bethach arall, hade, falle hade man, fel hade uh, winwnsyn du, neu pabi, neu rhywbeth fel yna. Miwn ar dilo wedyn, a'i wasgu fe gyda'i gilydd. Sdim eisiau wy na dŵr na dim. Mae cymaint o fenyn a chaws mewn fan hyn. Mae'n bosib i gael hwn yn belen o, o does, just trwy gwasgu'r cyfan. A mae gwres y dilo, wrth gwrs, yn cynhesu'r menyn ac yn ei doddi fe ychydig fel bod chi'n gallu dod â fe at ei gilydd i greu Peren o does. Gallwch chi oeri hwn ychydig yn yr oergell os ych chi moyn. Um, mae gyda fi un fan hyn wedi wneud yng ynghynt, ond fi'n mi gadw at yr un un fi'n credu. Um, mae eisiau bach o flawd, a jyst i arolio fe yn slow fach. Tam o gyda ni darn fflat. A wedyn byddwn ni'n gallu torri'r bisgedi. Dyna ni, fi'n gwybod hwnna'n barod. So mae gyda fi yr torwyr bach bisgedi ma fan hyn ar ffurf afal a uh, persen fach, a mae rhain yn gret ar gyfer creu y bisgedi bach ma i fynd gyda falle patei neu chaws, a dwi'n dod i nhw Fi'n dod i nhw ar bapur gwrthsain, ond i fod yn onest, mae cymaint o fraster yn rhain, dwi'n mynd credu bydden nhw'n stico i unrhyw dyn beth bynnag, ond just neu'n siŵr bod nhw ddim. So wna ni chydig o fale, a wedyn gyda'r gweddillion, just roliwch e lan, allwch chi rolio fe mas to i gael gwared y toes i gyd. So mae rhain wedyn yn mynd i'r ffwrn am ryw 10 i 15 munud ar tua 170 Celsius. Uh, tan maen nhw jyst yn coginio trwyddo ac yn edrych tamed bach yn eiraidd. Uh, maen nhw'n dod mas yn weddol soft a wedyn maen nhw'n caledu tamed bach wrth oeri. Reit, so dyma'r rhai sydd wedi coginio. Fel chi'n lli gweld, mae'r caws yn newid lliw tamed bach. A os ych chi am edrych ar rhai, maen nhw yn torri. Maen nhw fel rhyw fath o shortbread bach, um, ond maen nhw yn hyfryd ac yn sawrus, a maen nhw'n gret gyda afal bach. O, digon o sydd yn hwnna. Mae osod e gyda cwpl o domatos, peanut butter fyna, a wedyn y bisgedi bach. So dyna ni, syniad fach ar gyfer snac fach, y bisgedi sawrus perffeth ar gyfer cinio fach neu swper bach ysgafn.